Гаиләдә бала туу зур шатлык. Әле карнында чагында ук ана кеше аны күз алдына китерә, хыяллана, аның белән сөйләшә. Тугыз ай узганын ул зур түземсезлек белән көтә. Һәм бу көн килеп җитә. Ләкин бар хыяллар бер мизгелдә чәлпәрәмә килергә мөмкин. Табибның Сезнең балагыз инвалид дигән сүзе әти-әни өчен аяз көндә яшен суккан кебек. Исәнмесез! Кара-каршы тапшыруның бүгенге чыгарылышы әти-әниләр һәм аларның физик мөмкинлекләре чикле балалары хакында. Сезне сәламләвебезгә чиксез шатбыз. Кешелекнең иң зур могҗизасы дөньяга килгән сабыйлары булып тора. Хәр ананың иң төп бурычы, баласын тәрбияләү, үстерү, саклау, яклау һәм киләчәккә кеше итеп тапшыру. Бүгенге көндә бу бурычны үтү бик үк җиңел эш түгел. Нарасыең инвалид булса бигрәк тә. Берәүләр үзенең гаиләсендә килеп туган әлеге проблеманы зур сабырлык белән кабул итә һәм әни, әти кеше бар көчен, бар сәламәтлеген, бар мөмкинлеген шушы баланы аякка бастыру өчен тырыша. Ә кайберәүләр, ни кызганыч, баласы инвалид икәнлекне белгәннән соң, бу бәладән котылу юлын эзли. һәм бердәнбер юл итеп аны дәүләткә тапшыру дип саный, балалар йортына китерә. Безнең бүген сезгә тәкъдим итәсе сюжетыбыз герое Наилә ханым үзендә зур көч тапкан. Ул алты бала үстерә һәм аларның икесе инвалид. Шушы балалар өчен яшәп, ханым аларны аякка бастыру өчен җан талаша һәм бер генә көнен дә шушы сабыйлардан башка күз алдына китерә алмый. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, студиябез кунаклары игътибарыгызга сюжет карарга тәкъдим итәбез, аннары соң әңгәмәбезгә күчәрбез.
Безнең иҗат төркемен Наилә ханым балалары кочагында каршы алды. Ике кызы, бер улы инде үз тормышлары белән яши. Ә менә Фәнисе, Ринаты һәм Ильвинасы үз янында. Каз бәбкәләре кебек әниләре канат астыннан чыкмый газизләре. Фәнис белән Ильвинаның физик мөмкинлекләре тумыштан чикле. Алар аларны ниләр? Инвалид балалар дип әйтергә булмый. Берничек тә Ильвинамны бигрәк тә ул терәгем минем. Коллар да карый, бибиләр дә карый. Үрдәкләр. Үрдәкләр. Әйе. Икәүләшеп алар. Наилә ханым унсигез яшендә кияүгә чыга. Ире белән алар төзелеш техникумында танышалар. Ул вакытта япь-яшь Наилә алда үзен күпме сынаулар көтәсен уйлады микән? Ире белән нибары ун ел яшиләр. Егерме сигез яшендә хатын дүрт бала белән тол кала. Шуларның берсе, Фәнисе, аеруча ярдәмгә мохтаҗ. Ул вакытта бик авыр иде инде, егерме сигез яшьлек, әле егерме сигез яшьтә кызлар кияүгә дә чыкмыйлар. Егерме сигез яшьтә дүрт бала белән бик авыр булды инде ул вакытларда. Бигрәк тә Сабантуйлар вакытында кеше парлашып бара, син ялгызың кайтып җылаган вакытлар күп булды инде анысы.
Наилә ханым икенче тапкыр бәхетен сынап карый. Аны дүрт баласы белән кияүгә алучы табыла. Аңардан хатын тагын ике бала таба. Бу юлы бишенче баласы Ильвина инвалид булып туа. Бер уңмасаң, уңмыйсың икән, икенче ирнең дә гомере кыска була шул. Мондый сынауларга хатын ничек түзгәндер? Сабырлыкны балалар бирәләр. Сабырлыкны балалар биреп, балалар юатып торалар. Алар ярдәм итеп, нитеп, әни борчылма, нәрсә булса да, әни борчылма. Әни үтә. Бигрәк тә Фәнисем ярдәм итә.

Әни матурым дияң, тагын әйбәтем дияң, матурым дияң. Ә ул нишлисең шулай дигәч?
Көлә башлыйбыз.
Бик бәхетле мин. Минем киленем бар, ике киявем бар, дүрт оныгым бар, Аллага шөкер. Алар барысы бергә җыенып кайталар. Дәү әни, дәү әни дип янымда бөтерелеп йөриләр. Кияүләр әби дип әйтеп. Килен әни, әни, әни, әни дип кенә тора. Бик бәхетле.
Наилә ханым бездә бары тик соклану хисләре генә тудыра. Аның кебек олы йөрәкле кешеләр бүген безнең кырыс җәмгыятебезнең бер бизәге булып тора. Ләкин сюжетны караганда гына бу инвалид балаларны тәрбияләп үстерү бик җиңел кебек, аның бернинди дә проблемасы юк кебек. Ә чынлыкта, Алла сакласын, үз башыңа төшсә, Наилә ханымда булган тәвәккәллек булмаска да мөмкин. Бүгенге сөйләшүебезгә күчкәнче, без кунакларыбыз белән бергәләп бигрәк тә яшьләрне менә бер катлаулы ситуациягә куеп карыйсыбыз килә. Безнең яшьләр шушындый катлаулы очракта калса, нәрсә эшләрләр икән? Роза, рәхим итегез, сорау бирегез әле яшьләргә. Рәхмәт, Энҗе.
Дуслар, күз алдыгызга китереп карагыз, сезнең гаиләдә инвалид бала дөньяга килә. Һәм ирегез алдыгызга шундый шартын куя, йә мин, йә бала, дип әйтә, сайла, дип әйтә ул. Сез кемне сайлар идегез? Ана кеше үзенең бәгыреннән өзелеп төшкән нарасыен ничек тә үз янында саклап калырга тиештер. Әгәр дә инде Ходай күрсәтмәсен, андый авыр хәлдә калырга туры килсә, мин, әлбәттә, тугыз ай буе карынында йөрткән баламны сайлаячакмын. Әгәр дә иремне чын йөрәктән үлеп яратсам да, балабыз инвалид булып булып тусам, Мин барыбер баламны сайлар идем, чөнки бала мәхәббәтен ир генә тартып ала алмый, миңа калса. Мин, минемчә, ике ут арасында калыр идем, әмма, Алла сакласын, мондый язмышны Ходай берәүгә дә күрсәтмәсен. Ирең шундый шарт куя калса, бәлки, мин аңлатып карар идем. Әйдә, уйлашыйк әле бергә, дип, әзрәк кенә психологик фикерләрне аңа да тагыр идем. Бәлки, ул акылына килеп, уйланып, минем белән бергә фикер йөртеп, Икебез бер фикергә килер идек.
Хөрмәтле кунаклар, алга таба сүзебезне тагын да катлаулырак бер сорау белән дәвам итәсе килә. Бик озак еллар дәвамында безнең илдә дә, чит илдә дә бара бу мондый бәхәсләр. Һәм менә быел бер журналист, Александр Никонов дигән журналист язып та чыккан иде бик зур бер мәкалә. Ул анда туганда ук гарип булган, инвалид булган балаларны шунда ук табиблар мәңгелеккә йоклатса, яхшырак булыр иде. Һәм мондый балалар үзләре дә газапланмас, аналар да, аталар да газапланмас иде дигән иде. Дөрес, бу аның ниндидер үзе генә уйлап чыгарган фикере түгел, бик борынгы заманнардан ук тулы бер империяләрне саклап калу өчен сәламәт кешеләр генә булырга тиеш дигән фикер белән Инвалидлар, авыру кешеләр юкка чыгарылган. Бу фикер, журналистның фикере бик зур резонанс тудырган иде, бик күп бәхәсләр һәм балалары инвалид булган ата-аналар моңа каршы чыккан иде. Бәлки, чынлап та, аның фикере белән дә килешергә буладыр күпмедер күләмдә. Менә сез ничек уйлыйсыз? Бүген студиябездә сигез бала анасы Резидә ханым Галиева утыра. Резидә ханым, сезгә сүз бирик әле. Аллаһ Тәгалә биргән гомерне беркем дә ала алмый. Әгәр дә аны кемдер ала икән, ул Бу дөньяда Аллаһ Тәгаләгә ышанмаса дагын, ахирәт көнендә аның өчен җавап бирәсе була бит. Ул шул турыда әгәр дә уйласа, андый фикерне әйтмәс иде дип уйлыйм. Аллаһ Тәгалә кемнеңдер гаиләсенә шундый бала бирә икән, бу, чыннан да, зур сынау. Бу сынау Аллаһ Тәгаләдән. Бу, әти-әнине сынау. Аллаһ Тәгалә баланы безгә әманәт итеп тапшыра, без ул әманәтне үтәргә тиеш. Без аны үтәмибез икән, димәк, кыямәт көнендә безнең аның өчен җавап бирәсебез була. Бу эвтаназия дип атала. Сәламәтлеге чикләнгән кешеләрне менә шулай аларның гыймерләрен кисү, чынлап та менә мин бик кушылам менә бу дини фикерләргә дә. Ул безнең илдә кабул ителмәгән, ул закон белән каралмаган. Шуңа күрә дөньяга килгән һәрбер җан иясенә без мөмкин булганча ярдәм итәргә тиеш. Бергә җыелган яшьләргә бик зур рәхмәтле. Алар дөрес сөйлиләр, без беркая да ташламас идек баланы, диләр. Ләкин тормыш бик күп башка төрле фикерләрне, башка төрле ситуацияләрне күз алдына китерә. Чөнки бүгенге көндә бик күп балалар йортлары, бик күп инвалидлар йортлары, анда бик күп балалар тәрбияләнә. Димәк, ул бит инде яшьләр ташланган балалар. Менә әле минем фикеремчә, кешенең гаиләнең үз өстенә генә түгел, бу кайгыны үз өстенә генә калдырырга тиеш түгел, хөкүмәт тә монда бик күп ярдәм итәргә тиештер. Зөлфия ханым, менә сез бик озак еллар дәвамында шушы инвалид балалар белән эшлисез. Менә бу Никонов дигән журналистның фикеренә карата сезнең уегыз ниндиерәк?
Мин үзем өч бала әнисе. Ике оныгым бар. Нигәдер сразу әллә нинди уйлар килде. Унҗиде ел менә хәзер Казанда безнең иң беренче реабилитационный центр иде. Без ачылган вакытта ике мең инвалид бала иде, ә хәзер дүрт меңнән артык. Без нишләтсәк се, ул статистика бер Казанда гына түгел, ул бөтен илдә, ул бөтен дөньяда. Һәм, ни кызганыч, арта бара инвалидлар. Арта бара. Бала инвалид тугачтын, Ул бит приговор түгел. Әтиләр белән дөрес сөйләшсәләр, дөрес аңнатырсалар, ул гаилә әтисез калмас иде. Зифа ханым, ни өчен инвалидлар саны арта бүгенге көндә? Хәзерге вакытта йөздән артык фактор язылып чыгылды. Иң кечкенә генә сәбәп, герпес. Аны кеше уйлап та тормый. Әмма тәэсир итә, и бала авыру туа. Һәм менә моның сәбәпләрен бит әле төрлечә аңлаталар. Кемдер әйтә, Инвалид бала туган икән, димәк, бу әти-әни ниндидер гөнаһлары өчен исәп-хисап тота, ди. Кемдер әйтә, андый балалар эчкечеләрдән, наркоманнардан туа, дип әйтә. Кемдер әйтә, аны нәселдән килә, дип. Ә шулай да менә бу балаларны, бала инвалид булып, гарип булып тумасын өчен нәрсәдер эшләргә буламы? Алдан әти-әнине кисәтергә, шул вакытта хатын-кыз моны булдырмас өчен нәрсә дә булса эшли аламы? Менә ул бала туу гаилә булгач та, без әле аны планлаштырырга тиешләр. Әти-әни тикшерү үтәргә тиеш, сәламәтлеге ягыннан, йокмаларның нәселләрендә нинди дә булса бирелә торган, нәсел буенча бирелә торган авырулар, я булмаса, килеп чыккан яшьләр арасында авырулар. Хәзер бу мөмкинлекләр бик зур. Яшьләр шуңа аларны бөтенесен белеп, белергә тиеш, укырга тиеш, әйтик, менә ул профилактик чаралар дип санала, тикшерүләр үткәннән соң гына бала тууны планлаштырырга кирәк. Бу очракта без бик күп менә бу зәгыйфьлекне йә булмаса җиңеләйтә алабыз, йә булмаса аны булдырмый кала алабыз. Яшьләр чынлап та баланы ташламас идек диләр. Ә менә шундый хәл килеп чыккан очракта, тәҗрибә күрсәтә, менә бик күп дәверләр эшлим мин бу эштә, табиб буларак та, җитәкче буларак та, кабат әниләр ташлап киткән балаларны шалтыратып, эзләтеп, кайда икән, аның язмышы ничек икән, мин шундый баламны, аның йөрәгендә, ниндидер пәрдәсендә гаеп таптылар. Йә булмаса, эчәге аның дөрес үсмәгән, тәрәте чыга алмый, шундый гаепләр белән калдырып киттем. Балалар йортына урнашкандыр. Хәзер кайда икән, аның язмышын минем бик борчылам, бик беләсем килә, дип өзгәләнеп мөрәҗәгать иткән хатыннар була. Ташлап киткән очракта да ул хатын-кыз барыбер үз җанына тынгылык тапмаячак, ул газапланып яшәячәк. Газапланып та яшә, киләчәк балалары да әйтеп китте менә, нинди, тагын нинди бала туасын, билгеле түгел бит, безнең нәселдән нәрсәләр килә, Генетик авырулар бар, хромосом авырулары бар. Аларны чынлап та әле без туктатып кала алмыйбыз. Бу балаларны язмыш кочагына ташларга ярамый. Ә инде гаиләгә менә шушы инвалид баланы алып кайтканнан соң, яисә күпмедер вакыт узганнан соң, ул баланың инвалид икәнлеге ачыкланганнан соң, ул бит әле туу белән ачыкланмаска да мөмкин, күпмедер айлардан соң гына да билгеле булырга мөмкин. Шушындый хәбәрне алганнан соң, ана кеше, Иң беренче чиратта нәрсә эшләргә тиеш? Менә мин бер ханымны беләм, баласының инвалид икәнен белгәч, мин өч көн тоташ еладым, ди ул. Республикабызда унөч тернәкләндерү үзәге эшли. Казанда өч. Безнең менә Зоргедан, Шмидт урамында Здравушка дигән тернәкләндерү үзәге, Восстание урамында Апрель дигән тернәкләндерү үзәге. Елына өч үзәк меңдәй ярым баланы тернәкләндерә. Без үзебезчә шуның хәтлек тырышабыз. Хәзерге көндә 2 процент баланын инвалидности ел саен алынып бара. Участковый врач күреп алса, җә невропатолог күрсә, бала слабый икәнен, без аларны үзебезнең тернәкләндерү үзәгебезгә алабыз. Без аны группа риска дип атыйбыз. Әгәр дә әти-әни баласының инвалид икәнен белә икән, ул иң беренче чиратта аның иң беренче максаты аны Дәвалау турында уйлау һәм тернәкләндерү үзәкләренә мөрәҗәгать итү. Балалар поликлиникасында бик яхшы гына служба эшли, аңлаталар, кая ул ата-ана барырга тиеш. Психология ягыннан, дөрес, бала зәгыйфь икәнен күргәчтен, ул шок. Өч көн җылыйсың, мин аны аңлыйм. Ну бит менә ип-исән бала белән дә ана җыламыйча баланы үстерми. Борчылмыйча баланы үстереп булмый ул. Лучше җылап калырга яшь вакытымда. Менә картайган көнеңдә бала җылатмасын иде.